ḓuvha ḽa vhuḓi dzina ḽa muralo wa yesu kristo u bva hafha hayani u ḓa hayani havho ri khou ri kha ri ṱangane kha kereke heyi ri vhe roṱhe vhuhoni na mudzimu uri ḓifheliwe nga u ḓisa dzithendo zwikhoḓo na dzindivhuwo khae a ri fhidzi u amba muphisalemo uri thi fhidzi u renda yehova thendo dzawe a dzi fheli mulomoni wanga A ri fhedzi na wana humbula uri heḽi ndi ḓuvha ḽe Yehova a ḽi ita, ḽine ra tea u takala, ra pembela, ra mu hulisa musi ri tshi kha ḓo vha ri hone. Ri khou livhuwa uri vhukati ha nyimele yeneyi, tshilidzi tshawe a tshi ngo ri litsha u ri takula ngatsho, a ri swikisa na kha ḓuvha heḽi, ra vhona vhuḓi hawe ri tshi kha ḓi vha kha shango ḽa vha tshilaho. ri ṱuṱuwedzea nga mafhungo ane ra dzula ri tshi vhudza na hone a uri fulufhedzo yehova nga mbilu ya yoṱhe u si ḓitiki nga uri ndi a ṱalukanya mafhungo ane a ri nḓilani dza dzoṱhe ḓivha ene u ḓo lugisa hune wa tshimbila ndi tshi khou ri ndipo hune vha vha hone kha vha ḓivhe a vhane vha vha khaye kha vha ḓivhe we vha tenda khae kha vha ḓivhe uri vhone vha nnyi musi vha khae ipfi ḽa mudzimu ḽi amba uri a re kha khristo ndi tshivhumbwa tshiswa zwilala zwo fhela ho bvela zwiswa vhone vha tshivhumbwa tshiswa ngauri vho begwa hafhu nga mbeu ya pfi ḽa mudzimu ḽi sa siniho ḽine ḽa vha tshithu tshi tshilaho mvumbo ya mudzimu i khavho vhutshilo ha mudzimu vhu khavho naho ri kha nyimele dzedzi dzine shango ḽa hanganea ngadzo ri a kona u ima ra imisa ṱhoho ra riṋe a vha ri vha ḽino shango ri vha hangeni mudzimuni ri a kona u ima ra imisa ṱhoho uri naho swiswi ḽo andamela hoṱhe rine ri ṱavhelwa nga tshedza tshi yehova ndi tshi khou ri vha songo tenda u shushedzea vha songo tenda u laṱa fulufhelo ḽine vha vha naḽo mudzimoni vha songo tenda u xeletshelwa nga u ḓivha zwine vhone vha vha zwone nga u tovha havho mutendi zwine shango ḽa khou ṱangana nazwo ndi zwone zwi a mangadza mara kha riṋe ri ḓivha mudzimu a hone tshine tsha mangadza ngauri zwoṱhe zwine zwa vha hone zwo ḓivhuya zwa vha hone ende mudzimu o ḓivha mudzimu nṱha zwithu zwoṱhe huna mafhungo ane a ri kumudza musi ri sathu dzhena kha mafhungo aya nda uri ḓo ri lavhelese khao vha lavhelesa fhaḽa kha bugu ya vhavhevhero chapter 13 verse 8 iri yesu kristo u ḓo vha o no ḽa mulovha na musi na lini na lini zwine zwa amba uri a huna tshithu tshine tsha mu shushedza a huna tshithu tshine tsha mu ṱukufhadza kha zwine a vha zwone a huna tshithu tshine tsha ita uri zwine a vha zwone zwi nga zwi tsha vha zwone hu nga vha vhuhulu ha dzikhaedu hu nga vha vhuhulu ha zwine zwa khou ofhisa na u shushedza shango ḽoṱhe yesu kristo u ḓivha u no uḽa ndi nnyi ndi mutshidzi ndi mulambuleli ndi murembuli washu ndi mulisa washu ndi tshifhe washu muhulu ndi ene mutsireledzi washu musi ri khaye ri a ḓivha uri ro tsireledzea ro vhulungea nahone matshilo ashu o khuda Ndi khou tama u vha ṱuṱuwedza uri vha songo tenda vili heḽi na nyambo dzoṱhe dzine dza vha hone dza vha dzinginyisa dza vha shushedza lune vha balelwa u vhona zwine Yesu Kristo a vha zwone kha vhutshilo havho. Kha ri rabele musi ri tshi dzhena kha mafhungo haya. Khotsi vha ṱaḓulu dzinani ḽa maanḓa ḽa Murena Yesu. thendo dzo vha fanela na zwikhoḓo zwo vha fanela ndi zwavho nga misi yoṱhe ri khou livhuwa uri vhone vha kha ḓi vha mudzimu vha khotsi ashu wa u luga khotsi ashu wa lufuno khotsi ashu a londolutaho khotsi ashu a ṱhogomelaho ri a livhuwa uri kha tshiimo tshenetshi tshine shango ḽo hanganea ngatsho riṋe ri a ḓivha he ra khuda hone ri a ḓivha he ra ima hone ri a ḓivha ane ra vha nae uri ndi vhone vhane vha vha nṱha ha zwithu zwoṱhe vha langaho zwoṱhe ndi khou rabela dzina ḽa maanḓa ḽa murena yesu uri nyofho dzoṱhe dzine dza nga vha dzo dzhena kha vhana vhau ndi a dzi sudzulusa ndi rabela nga dzina ḽa yesu uri muya wa nyofho kha u ṱuwe kha u balangane u vha na fulufhelo ḽo khwaṱhaho na u tenda kha tsireledzo yavho na u tenda u vha tshedzane tshavho kha zwiwo zwone zwine zwa swikela vhathu vhoṱhe ndi khou rabela muṱoko na muhulwane nda renga dzina ḽa yesu khristo mumuyani yavho kha vha takulee fulufhelo ḽavho kha ḽi takulee vha ḓale lutendo lwa u tenda kha vhone vha sa shandukiho vha sa ṱutshelwa vha sa laṱedziho vhone vhe vha ima na mushe vha ḓi dovha vha ima na yoshuwa vhone vhe vha vhonala vhukati ha maḓi mahulu vha vhonala vhukati ha mulilo muhulu ndi vhone vhane vha kha ḓi vhonala vhukati ha zwenezwi zwo ṱanganyaho shango ḽoṱhe ndi a rabela nga dzina ḽa yesu uri pfi ḽau kha ḽi dzumbuluwe dzimbiluni dza vhaṱuku na vhahulwane musi ri tshi yo ḽi shera ngauri ndi tshithu tshitshelo tshi shumaho ḽi vha khwaṱhise ḽi vha tike na kha tshifhinga tshe tsho raliho nahone ndi rabela nga dzina ḽa yesu nda ri vhoṱhe vho kavhiwaho nga ye covid-19 coronavirus kha vha vhe na vhutshilo khavho vhune ha kwanyeledza ha si vha vhulaye ndi rabela nga dzina ḽa yeso uri na vhoṱhe vhane vha nga vha sa tou kavhiwa ngayo vha songo tsha kavhiwa ngayo kha vha tsireledzee vha vhulungee nahone ndi khou humbula uri kha muṱa woṱhe wa christ flock A hu na ane a ḓo fa. A hu na lufu lune ra ḓo lu pfa lu tshi vhigwa. A hu na ane a ḓo kavhiwa nga this coronavirus. Ndi khou rabela nga dzina ḽa Yesu nda ri, Tshilidzi tshau ndi nguvho yo vha kuvhatedzo ya vha tsireledzaho. Vhutshilo nga nḓalo khavho vhoṱhe, miraḓo yashu yoṱhe na miṱa yavho nga dzina ḽa Yesu Kristo. Vho vhulungea nga dzina ḽa Yesu. Ndi vha bolela vhutshilo, ndi vha bolela tsireledzo, ndi vha bolela mutakalo. nga dzina ḽa yesu khristu kuli wa fhungo ḽa vhona ralo ṱanganedza zwa zwino ḽine ḽa tshithu tshi tshilona ni tshi shumaho livhuwa mufunzi muhulu wa tshivhidzo muya mukhethwa anoyo ḽi ṱanḓavhudza mbiluni dza sho roṱhe ra thusalea ngalo ra fhaṱea na ṱuṱuwedzea ngalo nga dzina ḽa yesu khristo amen ndi na mafhungo ane khou ṱoḓa uri ri a dzhia hafha kha bugu ya dzipisalema 46 eh, vese tharu ndi ḓo vhala hafha nga luisimane nda dovha nda vhala nga tshivenḓa nga luisimane hafha upfhi god is our refuge and strength a very present help in trouble therefore will not we fear

Phiselema zwavhuḓi, phiselema 46 ine ndi luimbo lwo ṅwalwaho lwa nga tshirendo lwa nga ngosha ye ya imbiwa nga vhasidzana ngauri lwo vha luimbo lwe lwa ṋewa a high pitch um zwa zwa zwa ṱoḓa uri hu imbe vha maipfhi masekene lwo gonyela nṱha zwine zwa vha na mafhungo a uri mulaedza hoyu ndi mafhungo a vha khou tea uri a pfale u vhe muhungo une wa swika kha khoḓa dzoṱhe dza shango ndi mafhungo ane a vha a ndeme pisalema heyi um Ndi phisalema ine i khou amba nga Mudzimu ane avha mutsireledzi vha tshi imba havha vhana vha kora vha vha tshi khou amba mutsireledzi wa Yerusalema, mutsireledzi wa lushaka lwa Mudzimu. I ri kha vesi 1 ri khuda nga Mudzimu, ndi ene maanḓa ashu, ha kundwi u ri lamulela khomboni. Kha vha i fare zwavhuḓi. Ri khuda nga Mudzimu. Ndi hafhaḽa na khou pfi the Lord is our refuge. Our refuge zwi tshi khou amba a place of safety. Fhethu hune ra kona u khuda fhethu hune ra kona u dzumbama fhethu hune musi ri hone ri vha ro tsireledzea kha zwoṱhe zwi shushaho kha zwoṱhe zwi ofhisaho upfhi ri khuda nga mudzimu kha riṋe mudzimu ndi khotsi yashu ngori o ri beba nga ipfhi ḽawe ri vho tou pfhi vhana vhawe a ri tsha tou ri mudzimu ri vho tou ri khotsi yashu zwi tshi khou sumbedza vhutsini vhune ra vha naho naye. Ndi zwiḽa zwine muya a ri funza u bula riṋe ra ri Abba Khotsi, zwiḽa zwine vha wana heyi thangana ya murole vha tshi vhidza Vho Khotsi a vha ri Daddy, zwi tshi khou amba vhutsinisa, vhushaka ha tsini tsini hune ra vha naho. Ipfi ḽa Mudzimu ḽi amba hafhaḽa kha Yohane 1 vs 12 uri vhoṱhe vhe vha mu tenda vha mu ṱanganedza. o vha ṋea thendelo ya u vhidzwa upfi vhana vha Mudzimu. Zwino riṋe ri vhana vha Mudzimu musi ri tshi amba nae ri ri baba, ri ri khotsi yashu. So riṋe ri khuda nga khotsi vha ṱaḓulu. Ndi vhone maanḓa ashu. Zwi amba uri musi ro khuda ri vha ri khou khuda kha zwine zwa shushedza. kha zwine zwa kula nungo musi ro khuda kha khotsi ha vhaṱaḓulu vha vha maanḓa ashu ane a ri tika nga tshifhinga tsha musi ri tshi bva u ima nga riṋe vhana vha ḓo tendelana na nṋe uri tshifhinga tshine ra vha khatsho tsho shushedza vhavhusi vha mashango tsho shushedza mivhuso ya ḽifhasi Mashango oṱhe o tou ima tsere nga nyimele ine hu ri vhoramaṱali hu vhora dzitshelede hu vhora dzinḓivho vhora dzipfunzo hetshi tshiimo a vha khou kona u imedzana natsho ndi vha fulufhelaho yehova fhedzi vhane vha nga vha na heyi nḓivho ya ine nda khou i ḓisa kha vhori riṋe ri khuda nga khotsi vha ṱaḓulu vha vha maanḓa ashu ri khou kona u ima na zwino musi ho rali ra amba ri sa tetemeli ra amba ri sa ofhi ra amba ri songo shushedzea u riṋe ro khuda ri amba zwiḽa zwine mufhisele mari o dzula o vhudzwa mbovhone wa ṱaḓulu ṱaḓulu o lala muludzu na mukona zwoṱhe u amba na yehova ri ndi vhukhudwa hanga ndi dzhavhelo ḽanga riṋe ri na dzhavhelo ri na fhethu he ra khuda hone hune nda khou ri songo sudzuluwa ri songo tenda u sudzuluswa nga tshithu ri songo tenda u shishedziwa nga tshithu ri na fhethu he ra khuda hone ra khuda hone ndi ngafhi ndi kha khotsi ashu vha ṱaḓulu haleluya then hupfi ndi maanḓa ashu hapfi ha kundwi u ri lamulela khomboni hu ṱoḓa vha ḽifarela Ro khuda nga khotsi vha ṱaḓulu, vha vha munungo maanḓa ashu, a vha kundwi u ri lamulela khomboni. Ḽifhasi ḽo livhana na khombo ine a ḽi na nungo dza u bva khayo. mara ri na khotsi vhane a vha kondi u ri lamulela khomboni dzenedzo haleluya ndi khou ṱoḓa uri musi nyimele yo rali vhone vha vha na nḓivho heyi ya uri tshithu tsho thoma khotsi vha ṱaḓulu mudzimu wa shango ḽoṱhe ane a vha muṋe wa tsiko yoṱhe ha shayi nungo ha fhelwi nga nungo ha fhelwi nga vhukoni ha u lamukisa shango heḽi ḽi kha ḓi olamukisiwa ngaye ḽi kha ḓi olamueliwa ngayo ngaye heyi nyimele ine shango ḽo shushea ngayo yehova u khou ḽilamulela heyi nyimele ri ḓo lamulela khayo ya tovha ḓivha zwakale ra i amba yo no vha murahu mbilu dzashu dzi a vhaisala nga magogo na magogo a vho no ṱuwaho nga ṅwambo wa nyimele fhedzi a ri khou ri mudzimu vha kha ḓi vha a lamuelaho ende vha ḓo ri lamuela roṱhe riṋe vha tshilaho u pfhi naho ḽifhasi ḽa dzinginyea a ri ofhi tshithu naho thavho dza wela tshivhindini tsha lwanzhe vha tshi vhalangeni kha phisalema um eh, 15 4 eh ipfi ḽa mudzimu ḽi a sumbedzisa uri naho dzi thavha dzi tshi sudzuluwa tshilidzi tshanga tshi nga sudzuluwe kha iwe tshilidzi tsha mudzimu ndi vhuḓi ha mudzimu ndi vhuthu hawe hune o ri putela o ri tsireledza ngaho naho dzithavha dzithavha ndi fhethu hune vhathu vha shavhela hone vha khuda hone ndi fhethu hune vhathu vha ḓitika na u ḓigogoḓedza ngaho zwi amba uri zwine vhathu vha ḓitika ngazwo na u fulufhela khazwo Naho zwi tshi dzinginyea, hu na tshilidzi tshi re hone tshi sa sudzuluwiho, tshilidzi tshi sa fheliho tshine tsha dzula tshi hone. Ndi tshi khou ri kha tshifhinga tshenetsho hune wa lavhelesa wa wana uri hu tou nga mishonga a i khou kona u lamulela, hu tou nga hezwi zwiṅwe zwithu zwoṱhe a zwi khou kona u lamulela, hu na ndamulelo i hone tshilidzini tsha Ramaanḓa oṱhe, tshilidzi tsha Mudzimu a tshilaho tshi kha ḓi vha hone u lamulela na u tsireledza na u lwela na u ṱomola kha nyimele dzine vhathu vha vho phirimela khadzo vha wana vha sa koni u ṱomola. Ndi khou tama uri vha ṱuṱuwedzee ṅwana wa Mudzimu uri naho zwithu zwo rali ri na khotsi a re na ndavha, ri na khotsi ane a ri funa, ri na khotsi a sa takadzwi nga musi riṋe ri tshi lovha Khotsi a sa takadzwi nga musi riṋe ri tshi phirimela ra vha swiswini, ra vha kha nḓaḓo ine ra balelwa u vhona. Ndi khou livhuwa uri naho zwo rali u hone ende a si uri u khou tou vha na tshine a khou baleliwa ngatsho. Ndi zwone vhanzhi vhanga vha khou amba uri ndi maḓuvha a mbiti dzawe. hunga ndi ṱhamu ine a khou ronga ya ḽifhasi fhedzi a ndi livhuwa uri tshilidzi tshawe tshi tsha hone ngori kereke yawe tsha hone riṋe ri khou tshila kha tshiḽa tshifhinga tshine tsha pfhi dispensation of the church dispensation of the holy spirit dispensation of grace musi kereke yawe tshi kha ḓivha vhone fhano shangoni na ndamuelo yo kha ḓivha hone tshilidzi tshawe na dzikhatutshelo dzawe dzi kha ḓivha hone ri tenda uri zwoṱhe zwine ḽifhasi ḽa nga vha ḽi tshi khou livhana nazwo yehova u kha ḓivha ane a vha hone u lamulela na u vhona dzi sa tshilidzi tshawe kha vhane vha ri shevhela khaye ri guda khaye Ndi tama u vha ṱuṱuwedza uri vha songo tenda u kokodziwa nga zwiṅwe, vha songo tenda u ḓaḓa vha pfha ungari khamusi Mudzimu ha tsheo kana khamusi hu tovha na zwiṅwe zwo itisaho zwiṅwevho. Hai Mudzimu u kha ḓivha hone, u kha ḓivha wa lufuno luhulu. Vha songo hangwa mafhungo a uri vhane vha tenda kha uri Mudzimu uya vha funa hu itea zwithu zwavhuḓi khavho. nda vhona henefho na vha hone kha vha tendele mudzimu una ndavha na nṋe una ndavha na vhutshilo hanga una ndavha na vhutshilo ha muṱa wanga una ndavha na vhana vhawe kha vha tende uri naho muvhi o wana tshibuli tsha uri a vise a vuse heḽi vili ḽoṱhe tshilidzi tshawe tshi kha ḓi omela hezwi zwithu zwoṱhe a vhonala vhuḓi na vhugala na vhuthu ha yehova kha shango ḽa vhatshilao ndi tama vha ṱuṱuwedza uri kha vha khwaṱhe nga maipfi hayo a uri naho dzi thavha dzi tshi nga sudzuluwa tshiledzi tsha murena tshi hone tamo fhedzisela hafha nga yesaya um 40 vs 29 ine ya sumbedzisa uri avare ndi vhavalele hafha yesaya chapter 40

i vhalea nga u rali um, vhara ndi swike khayo hupfi u khwaṱhisa wo netaho Vha si na nungo u vha ṋea maanḓa mahulu, u khwaṱhisa vho netaho. Vha khou kona u vhona ndavha ine Mudzimu vha vha nayo, vha na ndavha na ane a nga vho neta, vha swika hune vha mu khwaṱhisa. a si na nungo vha dovha vha mu ṋea maanḓa mahulu ndi hezwiḽa zwine fhungo ḽa ri um vhathu kha vha neta na vha maanḓa vhawa mara vho fulufhela yehova vha wana maanḓa maswa Hetshi ndi tshifhinga tsha u fulufhela kha Mudzimu. Vhathu vha nga linga u fulufhela kha zwithu zwinzhi mara nṋe ndi khou ri nṱha zwithu zwoṱhe ri fulufhela kha mudzimu wa ri sika a ri ṋea vhutshilo a ita uri vhe riṋe ra vha hone ngauri o netaho u mu ṋea maḓa maswa u dovha a mu shumedza nga nungo nnzhi kha vha fulufhele kha uri mudzimu u hone mudzimu na ndavha mudzimu ya londota mudzimu ya vhafuna mudzimu u ḓo vha lwela o no vha lwela nahone u ḓo vha lamukisa kha nyimele ine vha vho livha nayo heḽi shango ndi zwone ri tshi lavhelesa nga maṱo na nga u tou thetshelesa nga nḓevhe ri wana zwithu zwi khou tou ṋaṋa u vhifha zwi tshiya Mara ri tenda zwa uri tshedza tsha Yehova tshi kha ḓi ḓo ṱavha vhukati hashu swivhini heḽi, ha vhonala ndamuwo ḽa Yehova kha shango ḽa vha tshilaho. Kha ri rabele. Khotsi vha vhugala, thendo ndi dzavho, zwikhoḓo ndi zwavho. Rabela mutendi muhulwane na muṱuku. rabela tshivhidzo hetshi tshoṱhe o netaho vhone vha mu ṋea maanḓa maswa kha vha khwaṱhise mimuyani yavho vha vha khwaṱhise dzimbiluni dzavho ndi khou rabela nga dzina ḽa yesu ri vhofholaho malwadze kha a sudzuluwe kha mivhili yavho yesaya 53 ine ya mbo ndi malwadze na maṱungu e vhone vha hwala vha tshi a tshifhambanoni Ṱhamu ya uri ri vhone mulalo yo vha kha Yesu Kristo. Nga ntho dza Murena Yesu Kristo ro fhodzwa. Kha zwi khunyelele kha vhoṱhe vhane vha vha kha nyimele hedzo nga dzina ḽa maanḓa ḽa Murena Jesu. Ndi khou rabela uri nyofho hedzi dza heyi COVID-19 coronavirus ine kha dzi platform dzoṱhe ya khou ambiwa nga i vhusiku na masiari ndi tama uri kha dzi sudzuluwe kha hoyo mutende hu ḓale u ḓivha uri yehova u hone naho nda dzhena muliloni u ḓo vhe na nṋe naho nda dzhena maḓini u ḓo vhe na nṋe nahone hoṱhe hune havha vhatendi vha vha hone hanefho miṱani yavho hu na luhura lwo vha tsireledzaho vho tsireledzea nga tshanḓa tshayo wo khotsi vha ṱaḓuwa Ndi a vha livhuwa khotsi anga uri fhungo heḽi kha ḽi fhaṱele khavho ḽi vha ṋea phaṱo ḽi vha ṋea ṱhuṱhuwedzo vha ime ngaḽo vha ṱuṱuwedzee ngaḽo vha zwi ḓivhe uri naho vho livhana na mini kana mini vhone vha hone a vha ṱutshele ende a vha laṱedzi nga dzina ḽa yesu khristo ndi a rabela amen ri khou renda mudzimu zwihulu ri kha ḓi shumela mudzimu one tsho shandukaho na musi ro ḓa ri ṱangana zwenezwi ri khou ri kha ḓi shumela mudzimu kha musi kha vhane vha nga tama uri um ri hanefha mahayani hune ra vha hone ri tama u bvela phanḓa na dzi tshumelo dza kereke a huna na tshumelo na nthihi yo valaho hu khou tou u ima fhedzi u ṱangana he ra vha ri tshi u ita nga misi ro kuvhangana ngei hune ra kuvhangana hone sa kereke mara dzi dziṅwe tshumelo dzoṱhe mafhungo a u rabela mafhungo o vhala ipfi ḽa mudzimu mafhungo o losha mudzimu mafhungo a u sapota mushumo wa mudzimu nga dzi tshelede dzashu nga zwa fumi zwashu nga dzindubo dzashu ha ngo ima a kha ḓi itiwa ndi tshi khou ri ngauri a ri thu vha na zwibasikete zwine ra nga ri vhone kha vha ṋekedze khatsho khetshi sa izwi ri kule na kule vhone vha hanefho hayani vha kona u shumisa platform ya online um kana cellphone banking kana arali vha tshi ḓo wana tshifhinga tsha u ya khamusi kha um zwiimiswa zwa masheleni haningei nṱha kha dzi a t m vha a kona u ita um a t m deposit yavho vha isa kha akhaunthu arali khamusi vha songo ḓivha akhaunthu ya kereke ndi christ flock bible church check akhaunthu ya fnb ine um ndi

vha a kona u ṋekedza na kha heyi CF, CFC extension program 6234886032 vha a kona u shumisa hedzi account vha sapota mushumo wa murena vha hanefho hayani mudzimu kha vha tonde a vha tshifhifhadze ri khou livhuwa uri vhukwamani hashu vhuṱumani hashu a vhu nga khawo nga ṅwambo wa distance kana nga ṅwambo wa uri a ri ḓo vha ri sokou ṱangana fhethu huthihi ri ḓo ṱangana muyani sa zwenezwi na nga dziṱhingo mudzimu kha vha tshifhifhadze vha vhe na ḓuvha ḽavhuḓi amen